İyi ve pek çoq. Baqıñız, ne mende dam bar siz içün. Sağ ol.
Biz onı amında qoyarıq, Dilber oğlu. Onı men resim yapacağım, yaşı? Yahşı.
Gerihana beriñiz bir qalem. Gerihan, al, qaysı isteysiñ tüsleri? Küneşçik içün bu tüs kerek olacaq, Gerihan? Ya maşna içün nasıl sen isteysiñ? Maşna nasıl isteysiñ dep olacaq. Bile maşna olacaq sende? Ma, bile tüste maşna olacaq Gilhanda. Bile ya da bile.
Qaysı tüste maşna olacaq?
Bile. Bile, öyle? Ya küneşçik qaysı tüste?

Nasıl konfet tüste olacaq?
Mal. Yoq, kel konfet gülgülü yapayıq. Gülgülü. Gülgülü konfet. Gülgülü konfet taxtası kel, doğru tarafını açayım. Yarahan, qara yerlerini toka yapma konfet. Yaxşı, başlayım.

Keliñiz baqayıq, bunda men Dum Hatıcınen Elmaznen nas resimler yaptıq. Elmaz, çekil tikine, oy, men köstereyim. Baqıñız, ne qadar bunda çoq biberabı resimler, nakleykalar.

Dada, bir kün biz sendi baqarıq bütün resimler küçük. Mana bir, eki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz ve baqız ne qadar çoq.
Yüz dene resim.
Nakleykalar.
Keliniz baqayıq, ne anda gerek qan yapay.

Yoq, a, çişli konfet. Çişli, am, nam, nam, nam. Nas ne isli konfet, Regerhan. Hacı, çıqarırsıñ meni, men senin yerine oturayım, tikon men de yapayım resim, yaşa?
Ebet, mana sen onı neşün ister ediñ? Matut.

A bu köneşçeq, Dilber. A bu maşina, Dilber. Sen konfet de yaptıñ anda bir yerde. Maña konfet. Sen şunı ne yapaysıñ? Maşina? Ağa,
maşina ya. Pek dülber maşna. Ağa. Tattañ yardım etti resim yapmaq? Yoq. Mañız gerek ham resim yapay. Maşın tatanı baqaq nasıl resim yapay.

Tamam, aşırdım.
Küçlü mışıq. Küçlü mışıq, doğru. Gelihan, o qadar çoq tuz yer anda qoyduñ. Yeşil tuz bunda bar, qara tuz bunda bar. Gülgülü tuzum da bar. Tata, sen de mi bir şey yaptın?
Yoq, çıqarmay Hatice'ni.
Yahşı. Elmas o qadar çoq aldın. Tata, ne yapacan?

Yalvur tırafta pek qalın.
İnce qalın. Qalın, qalın, qalın, qalın. Böyle oğuy tez oluy. Ne olacaq tez? Siz de Tata, sen mında istedin yapmaq tez.
İyi. Bublez ne içün? Bublez kim? Kim? Biz, biz bileyik, amma söyleyemeycek. Soñunda video onı söyleycek. Kim bizge söyleycek kim bu? Men.
Soñunda video onı, yahşı? Yahşı.
Doğruçukları söyle. Video soñuna acı basınlar.
Bedep.
Masal adı.

Sağ ol. Şu baqacaqnıñız biz ressam yapayıq. Mana bu. Men de
tezim bitireceğim. Men biz endi yapayıq üstüge. Matematik nasıl yapmaq? Bir tuma çıqsam, bir kere bas, ve dana mülküna bile basaysıñ, basaysıñ, basaysıñ, soñ dana bir kere basaysıñ, o kere, dana bir kere, o kere, ve dana bunı

Men bilesem, bosna.
Yaşı, mülkün yaparıq bosna. Yaşı, yaparıq bosna.
Balaçaqlar, ya siz qaysını ister ediñiz? İrhan, sen tez yapsa, yaparsın. Aha. Elmas, sana kirek qırmızı.

Tata, yardım etersiñ girehanda, girehana anda?
Elmas oy saña yardım etmeye qıtıqlandı.
Tata, qaysı tüste munda saçı bar? O qızcıqta.

Hacı kel, men çıqarayım sen. Yahşı.
Men endi... Dörtü meni oldu kuaşkaya.
Elmas, güzel var.

Bu kim?
Tiş alam fiyası?
E.
Bahşışlar Ve çekiyen. biri akça ya da Yeni belki de urbalar.
konfet, alma. Alma. Bacıqlar, qaysı mana marker almaq, qalem? Keliniz baqaq, nasıl işlerim de var. Ne, e, ne üçün Hatice?

Men istedim Lisiya Abusnu,
Balçıqlarga siz qaysını ister ediñiz? Yazıñız kommentariyde. Balçıqlarğa qaysını pamasiya almaq? Ne içün? Ev içün?

Şimdi biz tekrar resim yapayıq ve tez sizge qaytırmız, öyle? Oldu, balaçıqlar, keleyik baqmaya. Gülhan, sen ne, Pikaçu yaptıñ?
Bu dede, bu Pikaçu. Bu köbeleçikler ve çiçeçik. Hazir ya sen üçün ne yapaysıñ? Men bunu yapardım ve şimdi men busını bitirdim.